אונזער מישן איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן צו מצליח זיין. אונז טוהן מיר דאס דורכ'ן אינטערוויוען סוקסעספול אנטרעפענארס, אידיש ספיקינג אנטרעפענארס וואס אונז בעליוון מיר אונטער יעדע אידיש ספיקינג אנטרעפענאר איז דא עפעס א סטארי, און אונז וויל מיר ארויסדרעגן די סטארי וואס ער קען העלפן אויך פאר א צווייטן אין זיין דזשערני צו מצליח זיין. סאו היינט זעמיר אונז דא מיט. יענקי צען, טענק יו פאר קאמינג אן יענקי, איך האב געהערט, ס'איז א גוטע מישונג וואס דו טוסט דא, איי אפרישיעט איט, וואס האסטו געהערט? לאמיך הערן וואס דו האסט געהערט. איך האב געהערט אז ס'קומט ארויף יענקי צען און ס'לוינט זיך צו רעדן מיט אים, דאס האב איך געהערט, סאו טעל מי א ליטל ביט, הו אר יו, פון ווי קומסטו, ווער איז די די מענטש יענקי צען? סאו יענקי צען איז אזוי, יענקי צען האט אנגעהויבן א ביזנעס פון עיר קאנדישן, וואס בעיסיקלי איך סערוויס אלע מיני קאסטומערס אלל אווער די חוץ חוץ די סיטי טוה איך נאכנישט באט חוץ נעם אלל אווער אין אין ניו יארק. ווי לאנג צוריק האסטו עס אנגעהויבן? סאו אונז האמיר אנגעהויבן א גוטע פיר יאר צוריק בערך אונז סאו פאר די גייסט ווייטער וויל איך נאר מענטשענען איין זאך ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זיי הערן סאוס וואס דו סערוויסט זיי און זיי פארשטייען נישט ווייל ביסט נישט געקומען יעצט טוהן וואס דו האסט געדארפט זיי זאגן שמועס דו גייסט טוהן ער איז געקומען ווייל כ'האב אים נישט געלאזט גיין צו דיר ער איז געקומען דא כדי צו מאכן זיכער אז דער עולם האט וואט איט טעיקס צו מצליח זיין אליין בעזר השם

אן די מענטשן ארום מיך איי וואלד נעווער סוקסיד און איי וואלד נעווער, כ'וואלט נישט אנגעקומען ווי איך בין אנגעקומען ברוך השם. אקעי. סאו איך גיב לייק יעדע מאל ווען איך ווען איך רעד איך האב געמאכט דאס איך האב געמאכט יענץ איז איז עס א אונס. ס'איז אונס, עניוואן וואס איז געווען אינוואלווד אין מיין דזשורני איז א פארט פון די סוקסעס, פארשטייסט? ביוטיפול. סאו פיר יאר צוריק, וואס איז געווען פארדעם? סאו פארדעם, פארדעם האב איך געארבעט אין א אנדערע קאמפאני וואס האט אויכעט געטון, ס'איז אויכעט געווען די זעלבע פיעלד ווי מיך, ענד און כ'האב אריינגעלייגט די עפערט מער ווי עני אנדערע צו עכט ריסערטשן די גאנצע זאך פון עירקאנדישן וויאזוי ס'ארבעט די וועג וויאזוי די. האסט געארבעט אין א עירקאנדישן קאמפעני? יא יא כ'האב געארבעט פאר דעם אין א עירקאנדישן קאמפעני און כ'האב אריינגעלייגט ביי די די די עקסטרע טיים האב איך אריינגעלייגט צו קענען ריסערטשן עכט וואס עירקאנדישן איז ביהיינד און לייק וואס אינסטעד אוו לייק די דעי טו דעי

סאו מיין חבר האט מיר געזאגט אז ס'איז דא א עידזש וועק קאמפאני וואס זוכט א וואס זוכט א ארבעטער ענד ער זאגט מיר גיי נעם עס, כ'פרעג אים וואס וואס מיינט עידזש וועק וואס איז שוין ער זאגט מיר היעטינג ווענטעלעיטינג עי סי גאו פאר איט עסט הנאה האבן אז דו נעמסט עס די דזשאב איך האס נאמען. שוין סאו יא יא יא די קאפ האט נישט געהאלטן. סאו סאו געווען א חתן ענד כ'האב דעסיידעט אקעי לאמיך עס לאמיך עס טרייען ענד כ'בין אריינגעגאנגען דערין און ברוך השם כ'האב עס ליב געהאט. וואסטו געדארפט טון? סאו ס'איז בעסיקלי געווען ס'איז געווען א גרויסע קאמפאני אין די סיטי זיי פלעגן טון פאר סי ווי עס וואלגרינס די אלע צו טשעינדזשן אלע סיסטעמס דארטן ס'איז געווען ריזיגע סיסטעמס

וואלגרינס מיינסטו איז געווען איינע פון די קאסטומערס? וואלגרינס איז געווען פון, ס'איז געווען מעינלי וואלגרינס, סי ווי עס, די זאכן האבן זיי שטארק גענוצט. סאו ס'הייסט די קאמפאני פאר וועם דו האסט געארבעט האט זיך ספעשעלייזט מיט די פאר פארמעסיס? יא, זיי האבן געהאט אויך אנדערע, באט זיי זענען געווען דארטן, דארטן האב איך געארבעט אסאך, און ס'איז געווען בעיסיקלי מען האט געארבעט דארטן און מען האט אינסטאלט דארטן יוניטס, מען געשטאנען אויף די לייטערס און אויף די דעיס, און ברוך השם, ס'איז געווען שווערע ארבעט, ס'איז געווען זייער שווערע ארבעט טו בי האנעסט, כ'האב מיך ממש לייק, כ'האב מיך נאכנישט אויסגעקענט, ווייסט ס'איז דא די די חברה וואס טוען עס א גאנצן טאג האבן זיך זייערע טריקס און זייערע וועגן, שיט מעטאל מיט וואס מ'נוצט אין עידזש וועק יוניטס, קען עס זיין זייער דעינדזשערעס ס'קען געהעריג לייק ס'איז דילסט מיט מעסערס א גאנצן טאג בעסיקלי די די שניידסט א א דאג האט עס איז עס א געהעריגע מעסער סאו איך האב געכאפט אסאך שניטערס און געווען אסאך וואטעווער און ס'איז געווען עקשול שווערע שווערע ארבעט באט ברוך השם איך בין יונג און כ'האב עס כ'האב עס ענדזשויט און ברוך השם און און דעמאלטס איז געווען מיין קאמפעני האט מיר דעמאלטס געזאגט אז זיי ווילן מיר ארויסנעמען פון די אינסטעלעישן חלק און איך זאל אנהייבן טון סערוויס איך זאל אנהייבן טון ארום גיין צו מענטשן צו עירקאנדישאנס וואס זענען צובראכן און סאו דעמ כ'האב נישט ליב געהאט די טשעינדזש עכט כ'האב עכט נישט געווילט. האסט מער ליב געהאט די פיזיקל ארבעט?
ס'איז מיר געווען שווער צו עקשנ'ליי אין אין סערוויס איז זייער אסאך ארום פארן ס'איז זייער אסאך דארפסט קומען דא ספעשעלי אין די סיטי אז זוכן פארקינג דאס דאס ס'איז נישט סתם. אה ביסט אין קאנסטראקשען די פארקסט אריין צופרי און ביסט דארט די גאנצן טאג. יא ביסט דארטן א גאנצן טאג און דאס אנפאנג האב איך זיך ליב געהאט באט דען יעצט דארפן ס'איז טעקניקלי א דיפרענט דזשאב ס'איז אין די זעלבע קאמפאני באט ס'איז א דיפרענט דזשאב און ברוך השם אונז האבן זיך צוגעוואוינט איך האב מיר צוגעוואוינט און ס'איז געווען ברוך השם א גוטע דזשערני. סאו ווי לאנג ביסטו געווען אין די דזשאב? כ'בין געווען אין יענע דזשאב פאר בערך א יאר, נאכדעם האב איך חתונה געהאט צו מאנרא, סאו האב איך האב איך אריבערגעמופט צו מאנרא, האב איך געדארפט טרעפן א נייע דזשאב, סאו דעמאלטס האב איך געזוכט די זעלבע סטייל דזשאב וואס וואס
איך האב געארבעט ביז יעצט, אויך אין עידזש וועק, דעטס רייט,

און דארטן האב איך געטון די זעלבע סטייל זאך, די זעלבע סערוויס זאך. סאו דו ביסט ארום געגאנגען פאר סערוויס קאלס א גאנצן טאג פאר עידזש וועק? דעטס רייט. און ווי לאנג ביסטו געווען דארט? סאו דארטן עקשעלי איז געווען א מעשה, ס'איז געווען אינמיטן די ווינטער, נאו אין די ווינטער מיט עירקאנדישן איז היפש שווער, ביקאוז ס'איז ס'איז דא דארטן, ס'איז נאר אין די זומער נוצט מען עירקאנדישן רייט? סאו די סטיעם מיט די עירקאנדישן האט נישט צו טון מיט די זעלבע מאשינען מיט די זעלבע סיסטעמס? ניין ביקאויז די סטיעם איז איז פלאמערס די סטיעם יוזשעלי אפסטעיט און אין די סיטי איז די זעלבע יוזשעלי נוצט מען די זעלבע מאשין פאר סטעיט הייסט עס. אבער HVAC איז נישט אויך היט? כ'האב פארשטאנען די H פון HVAC איז היט. יא סאו סאו HVAC איז היטינג ווענטילעיטינג און AC. באט די די ס'איז דא צוויי מיני הירינגס, ס'איז דא הירינג וואס איז אין אין דעם אין די זעלבע מאשין פון די דאק ווארק וואס ס'קומט דורך לופט, נאכדעם איז דא פלאמבינג וואס דאס איז רעדיענט היט, סאו לעטס סעי א ספליט יוניט גיבט דיך אויך ארויס הירינג, די ספליט יוניט איז די די וואן אויף די אויף די וואנט אויבן. רייט, אין ארץ ישראל איז עס דא זייער אסאך. יא יא.
אבער אבער אבער אין מאנרא איז רוב סיסטעמס נישט

טיעם בעסיקלי, די סערוויס טיעם איז געמאכט פאר סערוויס, זיי קענען נישט אזוי גוט אינסטאלעישן ווי די אינסטאלעישן קרוס און זיי קענען נישט אזוי גוט די די סאו און די זעלבע זאך איז די אינסטאלעישן קרו קען נישט אזוי גוט די סערוויס סאו ס'איז געווען ספעשעלייזד אין סערוויס און און ווען א קאמפעני וואס האט נישט געהאט עכט וואס צו טוהן אין די ווינטער פאר סערוויס. סאו וואס האסטו געטוהן?
סאו מ'איז ארום געפארן מ'האט געטרייט צו זוכן וואס מ'קען טוהן פאר די ערשטע חודש צוויי און למעשה האט מיין, ס'איז געקומען צו א פוינט ווי ווי מיין באס האט געזען אז ס'איז נישט דא עכט וואס צו טון מיט מיך ביקאוז כ'בין דעמאלטס אריינגעקומען און ער געהאט א מענטש פארדעם, ס'איז נישט געווען, אין די זומער האט ער פראבעלי געפילט אזוי ווי אה כ'מוז דא הייערן איינעם ס'איז דא זייער אסאך סערוויס קאלס זייער אסאך דאס. סאו במשך פון די ווינטער האט ער געפילט וואס דארף ער דיך האבן? יא וואס וואס וואס זוך איך דארטן, איי מין טאקע כ'קען און וואטעווער באט יו נאו ס'איז דאס סאו האט ער מיר געזאגט אז אז אז אז דו קענסט גיין, באט העפענס טו בי אז סאם האו, איך ווייס נישט צו ס'איז די וועג וויאזוי ער האט מיר עס געזאגט, צו צו ווערן געפייערט איז קיינמאל נישט געשמאק, סאו איך האב געפילט ממש ווי מיין גאנצע דריעם וואס איך האב געהאט אין עידזש וועג, וואס איך האב געהאט, פיינעלי איך האב געהאט א דזשאב, פיינעלי דאס, איך האב געפילט ווי מיין גאנצע קאריער דא גייט מיר אין די ערד, ווייסט וואס איך מיין, לייק, און
און און. איין מינוט, וואס איז געווען דיין דריעם? אז וואס? צו האבן א גוטע געסעטלטע דזשאב? סאו סאו נע איך האב יא עקשעלי געהאט רייט עוועי א דריעם, עניטינג וואס און וואס וואס איך גיי אנהייבן טוהן וויל איך וויל איך קענען נאכדעם אנקומען אליין דארטן, דאס איז געווען אייביג מיין דריעם. אקעי נו פארוואס האסטו געפילט אז ווייל דו גייסט ארויס פון אמער העסטו נישט קענען אנקומען אליין ווייל וועסט נישט האבן גענוג עקספיריענס אדער? עקזעקטלי עקזעקטלי איך האב איך האב געפילט איך דארף האבן אסאך צייט און לייק איך דארף כ'האב געפילט איך דארף האבן א גוטע לאמיר זאגן זיבן אכט יאר געהעריג צו פארשטיין אלעס די אינס און אוטס דעמאלטס איך קענען גיין דא און און דא האב איך האלט א יאר אהאלב נאכדעם און כ'בין בעסיקלי האסט נישט ווי צו נעמען די עקספיריענס? יא בעסיקלי און אקעי סאו.
אבער דעמאלטס בשעת מעשה איז דיין קאפ איז שוין געווען אז דו גייסט האבן אליין א HVAC קאמפעני? מיין קאפ איז אייביג געווען אזוי, כ'בין א עני עני. אפילו אלס חתן אין די סיטי האסטו געוואוסט איך ארבעט דא אבער איך ארבעט פאר מיין פיוטשער. עני זאך. איך גיי האבן א HVAC קאמפעני, אקעי. אייביג, אייביג.
סאו אפילו נאך פאר כ'האב נישט געוואלט אריינגיין אין HVAC, ביקאז כ'האב נישט געטראכט אז HVAC גיי איך קענען האבן מיין אייגענע קאמפעני אין HVAC. רייט, באט דו האסט געוואלט אריינגיין אין אזא זאך וואס דו גייסט קענען טון. עקזעקטלי. נישט ווייל HVAC איז געווען די אישו, נאר דו האסט נישט געקענט זען אז HVAC זאל זיין דיין פיוטשער. אבער איינמאל דו האסט געזען אז דו ווילסט אריין אין HVAC. האסטו געוויסט אז דאס גייט זיין? אבער דיסיידעד אז איך גיי אמאל האבן א עידזשעי קאמפעני, איך האב געוויסט דאס גייט זיין. אקעי, סאו יו פעלט ווערי לעט דאון אז דו האסט פארלוירן די דזשאב? יא, איך האב געפילט אזוי ווי די גאנצע דאס איז אויס, סאו. אויף וואס איז עס אויס? ס'דא נאך קאמפעניס וואס קענען דיך הייערן? יא, ווער גייט הייערן אינמיטן די ווינטער? מיינסט אויף סערוויס? איך מוז האבן מיין דזשאב אבער פאר ביזדערווייל פאר סערוויס. אבער איך פארשטיי אינסטעלעישן איז געווען ווייטער און געהעריג.
אינסטעלעישן אבער נארמאל אין קאמפעניס, די ערשטע קאמפעני ווי איך האב געארבייט איז געווען ס'איז געווען א אויסנאם, זיי האבן יא גענומען די רעגולע יונגעלייט פאר פאר אינסטעלעישן, באט אינסטעלעישן היינט, אמאל איז נאך געווען יונגעלייט האבן געארבייט אינסטעלעישן, באט היינט איז שווער צו טרעפן יונגעלייט געהעריג ארבייטן אויף קאנסטראקשן סייט געהעריג היינט איז דא מען נוצט די מעקסיקאנע גוים אדער ווייס איך וועם ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס זאלן טון די ארבעט און פאר ביליגער און זיי טוען עס מער זיי האבן א פעשן צו דעם פארשטייסט און די אינגעלייט האבן האבן נישט אזוי שטארק ליב די האבן א פעשן צו קענען אדעם אליין עפענען די ביזנעס. אויכעט ניין זיי האבן ליב צו נוצן די קאפ זיי ווילן ווייס איך וועם זיי ווילן זיין אינוואלווד אין די אין די חלק פארשטייסט סאו. סאו סאו למעשה סאו כ'האב נישט געוויסט וואס צו טון, קיינער העט מיך נישט הייערן יעצט אין די ווינטער, סאו כ'האב דעסיידעט אינסטעד אוו זוכן א נייע דזשאב העל איך קודם יעצט גיין ארבעטן אין די מצה בעקערי, און וואנס ס'קומט אין די זומער די עולמ'עט דארפן סערוויס גייס און כ'האב מיך מיין. סאו דעמאלטס טרעף איך נאכאמאל א דזשאב פאר סערוויס? יא,
ענד דעטס וואט איי דיד, און ברוך השם כ'האב געטראפן א צווייטע דזשאב אין סערוויס, כ'האב געארבעט דארטן פאר צוויי יאר, און דאן האב איך מיר גענוי געפענט אליין. האסט געפענט האסט געארבעט פאר צוויי יאר אינקלודינג ווינטער? יא יא. וויאזוי האט ער געטון מיט די ווינטער ווען מען האט נישט געדארפט קיין סערוויס? ס'איז דא וואס צו טון פאר איינער וואס איז א א א טעקנישן די גאנצע יאר פ די גאנצע זומער איז דא מ'לייגט זיך אוועק זאכן וואס צו טון די ווינטער לייק זאכן וואס איז למשל זוכן זוכן ליקס מיט אזעלכע מינע סטייל זאכן וואס ס'נעמט לאנג און אין די זומער איז עס מורא'דיג אווערוועלמד סאו מען לייגט זיך אוועק זאכן צו טון אין די ווינטער, אבער ס'איז עכט נישט דא קיין פלאץ פאר צוויי מענטשן אדער לאמיר זאגן סתם א העלפער אין די ווינטער איז שווער, חוץ חוץ טאמער האסט גענוג ארבעט, באט נארמאלערהייט נישט. סאו
נאך צוויי יאר האסטו געפילט רעדי אליין אנצוהייבן? יא. וויאזוי האסטו געפילט רעדי? וואס איז געשען אז דו האסט געפילט רעדי? סאו. ניין, איך זאג דיר דעמאלטס וואס איך טריי צו פארשטיין יענקי איז, פארוואס ווען ווען דו האסט געענדיגט די דזשאב אין די סיטי האסטו פארשטאנען אז דו מוזט גיין ארבעטן פאר א אנדערע קאמפאני? ביסט נישט רעדי אליין אנצופאנגען, ווען ער האט דיך געפייערט האסטו פארשטאנען אז דו דארפסט נאך האבן נאך עקספיריענס ביסט נאכנישט רעדי און פלוצלינג צוויי יאר שפעטער ביסטו יא רעדי. ס'דא מענטשן וואס זענען קיינמאל נישט רעדי סא וואס איז.
סא די אמת איז סא די אמת איז אז אז באמת איז ס'איז א זאך וואס קענסט נישט זיין רעדי פאר עס מינט סאיז ס'איז זייער זייער שווער ווען איינער איז געהעריג קאמפארטעבל אין א געהעריגע באקומסט דיין פעי טשעק, באקומסט דיין, ווייסט כ'מיין, האסט דיין סעיפטי, האסט אלעס, אלעס גייט דיך גוט, זאלסט אלל אוו די סאדען פארלירן אלעס, און דארפסט דיך יעצט נאר אנהינגן אויף די באשעפער און נאר, לייק באמת, ס'איז זייער א שווערע זאך, סאו, ס'איז אנפאנג גראדע צווישן דעי דזשאב און און דעי דזשאב ווען כ'האב געארבעט אין די מצה בעקערי האב איך נאך אנגענומען לייק פרייוועט דזשאבס מין טו סעי כ'האב מיך עס אויסגעלערנט אין אויך אין HVAC? יא כ'האב מיך כ'האב געזיצן כ'האב מיך אויסגעלערנט אויף יוטוב כ'האב מיך אויסגעלערנט אויף אנדערע פלעצער סתם צו כ'האב געצאלט פאר קאורסעס סתם צו קענען דעי דעי דעיס און אויף מיין זייטיגע צייטן ווען איך בין נישט געגאנגען אין די מצה בעקערי לאמיר זאגן א זונטאג אדער אדער ביינאכט בין איך געגאנגען און איך האב עקשעלי געטון ווייטער וואס וואס איך האב ליב געהאט וואס איך האב געטון ביז יעצט סאו איך האב עקשעלי געטראפן הער און דער נייע קאסטומערס וואס איך קען עס טון פאר באט איך האב נישט געפילט פולי אימפאוערד ביקאוז איך האב נישט איך האב נישט געוואלט דא אויספאפן קאסטומערס צו זאגן א פראדוקט וואס איך קען נישט דעליווערן סאו דעטס וויי איך האב געפילט אז איך דארף נאך געהעריג זיין אין א קאמפאני און געהעריג עס אויספאפן. און ווען ס'איז דורך די שטיקל צייט האסטו יא געפילט רעדי? ווען ס'דורך די שטיקל צייט האב איך אויך נישט געפילט רעדי, דאס איז עכט אמת, באט וויבאלד כ'האב געהאט א מורא'דיגע פעשן צו צו צו עפענען א ליין, וואס איז געשען איז אז אז אז כ'האב א גאנצע צייט אריינגעלייגט כח, קאפ און מח נאך צו אויסגעפינען און נאך צו דאס, ס'איז געקומען צו א סערטען פוינט ווי מיין באבוס האט מיר געזאגט אז קוק, כ'האב נישט קיין פראבלעם אויב דו ווילסט עפענען א ליין, אבער למעשה איך איך מיין איך איך וויל נישט זיין דא דיין דיין סאורס אויף אינפארמעישן איך בין נישט קיין קאמפאני דיך סתם זיך צו סאורסן אינפארמעישן כ'האב געזאגט קוק איך האב דיר שוין געהאט געזאגט ווען איך בין אריין געקומען צו אים האב איך אים געהאט געזאגט איך וויל עפענען א ליין דאס איז מיין גאול דאס איז וואס איך וויל טון און ס'נישט קיין חילוק צו איך וועל מצליח זיין צו איך וועל נישט מצליח זיין דאס דאס איז וואס איך וויל טון סאו אפילו אפילו ביי מיין קאמפאני פארדעם וואס איך האב געארבעט און איך האב געזאגט אז איך וויל עפענען א עירקאנדישאן קאמפאני, מיינע ווארק מעיטס האבן געלאכט פון מיר אזוי ווי וואס, האסט יעצט חתונה געהאט ווי ווי וואס טראכסטו יעצט וואס, באט דעיס דעיס איז געווען מיין דריעם זיי האבן דיך סופארטעד?
דיין בעל בתים האבן דיך סופארטעד מיט עס? מיין יא די די איין נישט מיין בעל בתים די די לעצטע בעל הבית וואס איך בין געווען און האט ער מיר געהאלפן. נאו פראבלעם, ביסט עפן אליין, דערווייל קענסטו ארבעטן דא. יא, איך וועל דיר העלפן.
און יא, דעטס רייט. אקעי. וואס איז געווען די דרייוו וואס דו האסט געהאט צו עפענען אליין? פארוואס האסטו עס געוואלט עפענען אליין?
פארוואס כ'האב עס געוואלט עפענען אליין איז ביקאוז כ'האב געפילט אז כ'קען סערוויסן אליין קאסטומערס און וואס ס'איז מיר געווען שווער בעיסיקלי צו צו צו מיך לימיטן אין א פלאץ וואו נאר דאס גיי איך טון, ווייסט איך מיין לייק וואס לייק ס'איז מיר שווער צו צו זיך לימיטן צו איינער וואס ער גייט מיר זאגן וואס צו טון יעדן טאג און דאס גיי איך פאלאון. האסט געהאט אינדיגן ישיבה מ'האט דיר געזאגט וואס צו טון יעצט וויל איך אליין דיסיידן וואס צו טון, איך פארשטיי סאו פיין עפנסט אליין וואן טו טרי מ'עפנט וואס וויאזוי זעט עס אויס זייער גלאנצעדיג מ'האט געעפנט און ס'פאנגט אן צו פליען קאסטומערס און געלט פאנגט אן צו פליען וויאזוי די צייט. ניין ניין סאו סאו סאו וואס איז געווען איז אז אז נאך פילע מיינע אנדערע דזשאבס איז געווען ס'איז געווען לעטס סעי ביינאכט אדער ס'איז געווען מוצא כ'דענק ס'איז געווען ערב שביעות מוצא שביעות כ'בין געגאנגען טון א דזשאב כ'בין געשטאנען דער אין די בוידעמעס געהעריג לייק א רעגעלע גוי ווייסט נאטינג דיפרענט נאטינג וואטעווער כ'האב געארבעט שווער ענד און ווען כ'האב געעפנט די זעלבע זאך כ'האב מיר געקויפט א ווען אזא אלטע ווען פֿינף טויזנט דאלער און מ'איז ארום געגאנגען קלאפן צו הייזער און און מ'האט אנגעהויבן מאכן עיר קאנדישן סאו איך בין נישט געגאנגען ארבעטן. סאו ווען דו האסט אנגעהויבן ביסטו געווען סיי די סעילס פערסאן סיי די אינסטאלעישן גאי סיי די אלעס אלעס אלעס. בעיסיקלי די אפיס ארבעטער. ביסט געווען א וואן מען בענד. בעיסיקלי. אקעי. און כ'בין געווען די ערשטע דזשאב וואס כ'האב געהאט איז גראדע געווען אין א ספאנישע הויז און. אז דו האסט דיך ארומגעדרייט עכט אלל אווער צו סעילסן.

כ'האב נישט געטראכט דעמאלטס ווי קיין ארבעט איז, כ'האב נישט געהאט, היינט ברוך השם האב איך שוין צוואַנציק גוים און לייק מ'קען זיך רוקן, ס'איז דא מענפאוער, באט דעמאלטס איז, דעמאלטס בין איך געווען איינער אליין, כ'האב אלעס געטון מיט מיין הענט, און סאו כ'האב אנגעהויבן, ס'איז ס'איז געווען א הויז, און כ'האב אנגעהויבן גראדע לייק כ'האב אנגעהויבן פרי פרי ארבעטן, כ'האב אנגעהויבן ארבעטן דארטן און מיטן טאג זאגט מיר זאגט מיר איינער פון די גוים וואס האבן געוואוינט דארטן צו איך וויל צו איך דארף אביסל העלפ, זאג איך אים זיכער דארף איך העלפ, ווילסט מיר ווילסט מיר אויסהעלפן שוין, האט ער געזאגט יא פאר זעכצן דאלער א שעה, איך ווייס וואס, שוין שור נאו פראבלעם, און.
צוריק ווי אין דיין ערשטע ארבעטער. יא, ער ער האט מיר געזאגט די נעקסטע טאג האט ער מיר געפרעגט ווילסט זאל דיך היינט אויכעט קומען העלפן, יא קום איך העלפן, געגאנגען אויפפיקן, און שוין, איך בין ארומגעפארן צוזאמען מיט אים און אונז האמיר געארבעט צוזאמען. וואו!
סאו צוזאמען ממש פיזיקלי געארבעט צוזאמען? בעסיקלי יא, פאר די ערשטע דריי פיר חדשים. און נאכדעם?
נאכדעם נאכדעם האב איך געהאט א שטערקערע דימענד א שטערקערע דעיס סאו וואס כ'האב וואס כ'האב געטון איז כ'בין געקומען מיט אביסל מער גוים און די זעלבע ווען וואס ר' אהרן איז האט זיך אריינגעזעצט אין די בעק און מ'איז געפארן אהין אנגעהויבן אויפסעטן צוזאמען און אינמיטן טאג בין איך אוועקגעלאפן, געטרייט צו סעילסן, געטרייט צו טרעפן א דזשאב פאר מארגן, ביסט דאך אייביג יעצט ארבעטסטו, וואס גייסטו טון מארגן? סאו ביסט דאך אייביג ווען דו. דו האסט שוין יעצט א אווערהעד, דו האסט שוין יעצט פעיראל, דו האסט שוין יעצט, דו דארפסט קאווערן א אווערהעד. עקזעקטלי.
סאו, סאו, איך בין, כ'האב געדארפט דזשאגלען זייער שטארק צווישן ארבעטן, עקטשועלי די פיזיקעל ווארק, און זיין טרייען צו באקומען סעילס און מיוואל דארף איך קענען פון די אפיס אויכעט בילן און באצאלן און יו נאו אלל דעט אלל דעט סטאף. עט עני פוינט ווי דו שטייסט און דו ארבעטסט פיזיקלי מיט די גוים און אזוי ווייטער האסטו געטראכט אמאל וואס אין די וועלט האב איך דא געטון? וואס האט מיר געפעלט ווען איך בין געווען א ארבעטער? הונדערט פראצענט הונדערט פראצענט ס'איז ס'איז א זאך וואס כ'האב געטראכט מער וויפיל מענטשן קענען מיינען אז אז מ'טראכט עס טראכט מען עס. עמי מענטשן מענטשן מיינען אז מ'טראכט עס אפילו איינמאל אויך נישט באט. האסט נאך היינט אויך די מחשבות? ס'קען זיך מאכן, ס'איז דא טעג וואס ס'איז ווייסט איך מיין, נישט אויף יעדע דזשאב מאכט מען געלט ס'איז נאמבער וואן, ס'איז נישט נישט אויף יעדע נישט יעדע דזשאב גייט ארויס איזי, נישט ס'איז דא זייער אסאך מאל דו דארפסט צוריק לויפן אויף דזשאבס וואס דו האסט עקשעלי אריינגעצאלט געלט דארטן, פארשטייסט? האסט נישט געמאכט קיין געלט און דארפסט נאך צוריק. נישט נאר האסט נישט געמאכט קיין געלט, האסט אריינגעצאלט געלט צו מאכן די דזשאב און דו דארפסט נאכלויפן און קער נעמען פון די דזשאב ווייל די קאסטומער שרייט דיך אן, יו נאו, ס'איז ס'איז העווי, ס'איז העווי, ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין דזשאב וואס איז געמאכט פאר יעדעם צו זיין א ביזנעס אונער, באט. סאו דעמאלטס האסטו געטראכט אסאך זאגסטו, פארוואס האב איך עס געטון? אנפאנג, ס'איז יא, ס'איז, באט כ'האב אייביג געוואוסט אז קוק, דאס האסטו געוואלט פאר, דאס האסטו געווארט פאר דיין גאנצע לעבן, דען. האסט אבי געוואוסט א טאג שפעטער, אבער בשעת מעשה וויאזוי האסטו דיך מחזק געווען? עקזעקטלי, נא, דאס האב איך געפילט, דו ווילסט דאס פאר די לעצטע פאר יאר, יא? האסט עס זייער שטארק געוואלט? יעצט עס עס אויף. אקעי, באט האסט נישט אנגעהויבן צו טראכטן פארוואס האב איך עס געוואלט? אפשר האב איך נישט געוואלט די ריכטיגע זאך? אפשר האב איך מיך געדארפט אריין סעטלען ערגעץ אין א קאמפאני? יא, יא, עקזעקטלי, איך האב עס יא געטראכט, איך האב עס יא געטראכט, ענד.

און ברוך השם די אייבשטער העלפט. וואו.
און אבוויעסלי א גוטע תפילה יו נאו. רייט, באט איך איך פרעג דיך ספעסיפיק יענקי פאר א ריזען, ווייל ס'איז דא א צוויי און צוואַנציק יעריגע גמ' וואס ער שטייט און הערט אויס אונזער אונזער שמועס, און ער קען נישט דיסיידען זאל איך אריינגיין און ליינען ביזנעס זאל איך נישט אריינגיין ליינען ביזנעס, איך האב א פיוטשער, איך האב נישט קיין פיוטשער, וויאזוי גייט וויאזוי גייט עס אויסזעהן, און ער קוקט אן יענקי און ער זאגט אקעי יענקי איז א אנדערע זאך ווייל יענקי איז אייביג געגאנגען אלעס סמארט און יענקי איז געווען זייער. זייער אלעס געווען אויף א גאלדענע טאץ, אבער איך בין אנדערש, סאו וואס ווילסטו זאגן פאר די די אינגערמאן וואס ער הערט אויס די שמועס וואס ער דארף הערן, וואס דו האלטסט ער דארף הערן?
סאו קוק אהער, יעדע זאך קענסטו זאגן אז דאס איז נישט געמאכט פאר מיר, יענץ איז נישט געמאכט פאר מיר, באט דארפסט דארפסט אריינקוקן אין דיך אליין, אויב אויב דו טראכסט דערוועגן און דו טראכסט אפשר מיינט אז דו ביסט ערגעץ, ס'מיינט ס'מיינט אז אז דו האסט ערגעץ, ביקאויז ס'איז דא אסאך מענטשן וואס טראכטן אפילו נישט פון דעם אויך נישט, סאו קודם אז דו טראכסט דערוועגן מיינט אז דו ביסט ערגעץ, באט נאכאמאל דו דארפסט דו דארפסט עכט אריינטראכטן צו ס'איז טאקע מין צער צו דו קענסט טאקע הענדלען די היט, אויב דו גייסט קוויטן דען דאונט דאונט איווען סטארט ביקאויז ס'גייט זיכער קומען שווערע טעג, און ס'גייט זיכער קומען יו נאו, ס'איז ס'איז שווער, ס'איז נישט ס'איז נישט גרינג, באט יו נאו די ביגער די ריסק די ביגער די ריווארד. עמעזינג.
פאר אונז גייען מיר ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזנט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט, אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט, גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון די אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזענט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו די עפיסאד. לאמיר דיך פרעגן אן אנדערע זאך יענקי, וואס די קוקסט אן, ביי די וועי פאר איך גיי אהין, אין דיין פעמילי ראנט די זאך פון אנטרעפענארשיפ אדער זיין אליין א בעל באס, אדער דאס איז א זאך וואס דו ביסט אליין אויפגעקומען מיט דעם? אמממ ניין נישט עכט, כ'האב איך האב א פעטער וואס האט א קרעין ביזנעס. דיין טאטע איז נישט אליין אין ביזנעס?

סאו רוב מענטשן ווען זיי טראכטן ווי זיי ווילן ווי זיי ווילן גיין ווייטער קוקן זיי וואס טוט מיין טאטע וואס טוט מיין שווער וואס טוט דער וואס טוט יענער און דאס געבט אים א אינספיירעישן וואס ער גייט טון ווייטער און דא זע איך א אנדערע סטארי דא זע איך אז ניין יעדער איינער גייט אויף איין וועג באט איך ווייס אז איך וויל עפעס אנדערש און יו דעטערמעט און יו גאו פאר איט. עקזעקטלי יא, סאו סאו כ'האב געהאט. וואס האט דיך געדרייווט?
סאו די אמת איז אז אז כ'הא וואס האט מיר געדרייווט אנפאנג קען איך דיר נישט זאגן ס'איז אזא זאך וואס איז געווען האסט געהאט אינטערנעל. מענטשן וואס דו האסט געפאלאוט? האסט געהאט עפעס אינספירעישן פון אנדערע מענטשן וואס האבן סאו דיך. סאו מער קלאוסער האב איך געהאט א צוויי דריי חברים וואס האבן געעפנט ביזנעסער סאו כ'האב געפילט אז זיי קענען עס מאכן גענוי קען איך זיכער און דאס וואו. איז געווען מיין דריעם אייביג סאו דעטס וואי. און ווען דו וואלסט ווען נישט געהאט די צוויי דריי חברים וואלטן זאכן נערמאל אויסגעקוקט אנדערש היינט? ס'וואלט זיכער גענומען לענגער, נאט איווען א קוועשן, ס'וואלט זיכער אנגעקומען, סונער אר לעיטער, באט ס'וואלט זיכער גענומען לענגער. ווייסט כ'האב געהאט א אינטערעסאנטע זאך אפאר טעג צוריק עקטשולי, א איד שיקט מיך א אימעיל, איך מיין ער האט עס דערנאר פון די סטארי איד שיקט מיך א אימעיל איבער עפעס א געוויסע זאך וואס איך האב גערעדט אמאל ערגעץ אין א אין א געוויסע פראגראם איבער סוקסעס און ער זאגט מיך אז זיין טאטע האלט אז די זאך וואס איך האב געזאגט איז נישט די ריכטיגע זאך פאר אים צו טון ער זאל עס נישט טון. און בעיסיקלי ס'איז ס'האט צו טון מיט פיינענשעל סוקסעס, כ'דענק נישט אפילו פונקטליך וואס, כ'מיין עפעס פון די אפשענס מארקעט אדער וואטעווער סאמטינג, איך טיטש אסאך אפשענס און די פיינענשעל מארקעטס, סאו זיין טאטע האלט וואטעווער, כ'קען נישט די מענטש, כ'האב נישט קיין אנונג ווער זיין טאטע איז, און כ'האב נישט קיין אנונג ווער ער איז, מער ווי די אימעיל עקסטשעינדזש האב איך גארנישט געהאט צו טון מיט אים. אקעי.
סאו ער פרעגט מיך וואס איך האלט, האב איך אים געזאגט קוק אן, איך קען נישט, איך קען דיך נישט און איך קען נישט דיין טאטע, באט לאמיר דיר זאגן ווי אזוי איך קוק עס אן, כ'שטעל מיך פאר אז דיין טאטע האט דיך זייער ליב, כ'שטעל מיך פאר אז ער וויל זייער שטארק זאלסט סוקסידן, און כ'שטעל מיך פאר אז דיין טאטע איז זייער א וואוילער מענטש, סאו קוק אויף דיין טאטע, יעדע זאך וואס דיין טאטע איז מצליח אין זיין לעבן, זאלסטו פונקטליך פאלאוען, אויב דו ווילסט אויסוואקסן ווי אים אין יראת שמים, אין מידות טובות, אין לימוד התורה, אין תפילה, וואטעווער, פאלאו הונדערט פראצענט, אויב דיין טאטע איז זייער זייער סוקסעספול אין ענייני פרנסה, און דו ווילסט אויך אזוי ווי אים, פאלאו אים אויך, פאלג אים יעדע זאך וואס ער זאגט ער, און בעט אים ער זאל דיר, ער האט דיר געזאגט וואס נישט, יא? סאו פרעג אים וואס יא, אויך, נישט זאג מיר נישט נאר וואס נישט, זאג מיר אויך וואס יא, באט אויב דיין טאטע האט אלע מעלות אבער די מעלה פון פרנסה מיט הצלחה האט ער נישט, וואלט איך דיך זייער רעקאמענדעד, זאלסט גיין אויפזוכן איינער וואס איז יא מצליח זייער שטארק און זאלסט יענעם פאלאון אויף די זאך, דארפסט נישט נעמען דיין טאטע וואס ער מוטשעט זיך אוועק מיט פרנסה און ער האט קיינמאל נישט מצליח געווען, ער דארף נישט זיין דיין עצה געבער אין עניני פרנסה. אבער דאס מאכט אים נישט אויס טאטע, און דאס מאכט נישט ווען ער זאגט דיר ניין אז ער מיינט עפעס אנדערש אויסער דיין טובה, ער ווייסט עפעס נישט, ער ווייסט נישט עפעס אנדערש, ער ווייסט נאר דאס. סאו וואס איך זע, וואס איך זע אויף דיין סטארי יענקי איז אז דו ביסט געגאנגען בעסיקלי און דו האסט אויפגעזוכט צוויי דריי חברים, קען זיין ס'געווען א סאבקאנטשעס זאך, ס'קען זיין ס'נישט געווען אזויווי וואן טו טרי מ'גייט זוכן חברים, האסט געהאט צוויי דריי חברים וואס זיי האבן מצליח געווען, זיי האבן געעפנט א ליין, האסט זיי גענומען פאר אינספירעישן, האסט געהאט א גוטע רילעישאנשיפ מיט זיי, עטס האט געברעינסטורמט צוזאמען, דו האסט געזען וואס זיי טוען און דאס האט דיך געפושט צו גיין ווייטער. עקזעקטלי. איז דאס די, האב איך עס גוט סאמערייזט? יא, יא.
סאו, סאו ווען איך פרעג דיך יעצט נאכאמאל, ווען דו זעסט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן וואס דארף עפעס הערן וואס ס'קען אים אינקארעדזשן אין זיין דזשורני, מיין איך אז איך הער פון דיר, טרעף גוטע חברים, טרעף מענטשן וואס האבן די הצלחה וואס דו ווילסט האבן, שמועסט מיט זיי, זיי אין זייערע קלאוס ענווייראמענטס, וואס דאס וועט משפיע זיין אויף דיר אז דו זאלסט בעזר השם אויך קענען מצליח זיין. רייט, דעטס רייט. אקעי, ביוטיפול. סאו לאמיר דיך פרעגן עפעס אנדערש. סאו, וויפיל יאר צוריק האסטו אנגעהויבן אליין?
פראבעבלי בערך פיר יאר צוריק. פיר יאר צוריק האסטו אנגעהויבן אליין, און דרייסט דיך ארום מיט א טראק, טוסט דיינע דזשאבס, זיצט אין בוידעמס, וואטעווער, יו דואינג וואטעווער יו דואינג, האסט דיינע דאוטס, אפס און דאונס, א טאג אהער א טאג אהין, ביי וועלכע פוינט איז געווען אז האסט גע. כ'מיין אז איך האב עס, כ'מיין אז איך בין דא פאר די לאנג טערם, איי טינק איי העוו וואט איט טעיקס, און כ'גיי מצליח זיין, איך רוף עס די פירסט וואן טאוזענט דאלער סטארי, אמאל איז עס די ערשטע טויזענט דאלער און אמאל איז עס די ערשטע די ערשטע עקספיריענס וואס דו האסט וואס האט דיך געגעבן א א א א פידבעק אז יא, איי העוו וואט איט טעיקס, ווען איז דאס געווען?

און דאס איז אייביג מיט א ביזנעס אונער ביי די וועי אז. האסט עס נאך היינט אויך?
ס'קען זיך מאכן א טאג וואס ס'זאל זיין ס'זאל גיין אינגאנצן בעד די גאנצע טאג ווייסט איך מיין. יא אבער די ביסט מסופק נאך די טאג צו די ביסט אין ביזנעס אין די לאנג טערם צו נישט? ניין.
מינס איך ווייס אז איך בין אין ביזנעס לאנג טערם באט באט ס'איז ס'איז אייביג דא דאוטס מענטשן האבן אייביג דאוטס אזוי ווי וואס געשענט? מארגן האב איך נישט מארגן האב איך נישט קיין ארבעט פאר מיינע גוים, וואס טו איך? ווייס איך איך פארשטיי, דאס איז זייער א נארמאלע זאך, באט נישט דאס איז מיין קוועשן, מיין קוועשן איז ביי וועלכע פוינט, ס'איז געווען פוינטס ווען וואס ווען דו האסט געהאט א שווערע טאג איז עס געווען הו נאוס וועלכע דירעקשן איך גיי דא, צו איך גיי בכלל אנקומען ערגעץ צו נישט. נאכדעם איז געווען טשעלענדזשעס, וואס דאס קענסטו היינט אויך האבן פון צייט צו צייט,

איי נאו, איך בין אין ביזנעס, איך גיי אנקומען דארטן וואו איך וויל אנקומען. פלען פאר די ווארסט און עקספעקט די בעסט. בעיסיקלי. סאו ווען איך בין אריינגעקומען, ווען איך בין אריינגעקומען אין ביזנעס האב איך גלייך געוואוסט, איך בין אין ביזנעס, איך בין פאר לאנג טערם, ענד דעטס איט. חוץ טאמער כ'וועל בלוטיגן פאר צוויי יאר אין א צי, און לייק כ'וועל מיר דארפן מאכן גאו פאנד מי'ס, כ'האב נישט האבן קיין ברירה. באט כ'האב גלייך געוואוסט איך בין אין ביזנעס, דעטס וואט איי וואנט טו דו ענד דעטס וואט איים דואינג, און. רייט, כ'בין איינס פון די מעלות וואס דו האסט געהאט, דעט ווענט פאר יו, וואס איז געגאנגען פאר דיר איז אז דאס האסט געטון זייער אינגערהייט.
עקזעקטלי. ווען דו וואלסט אנגעהויבן ביי די דרייסיג פינף און דרייסיג איי דאנט נאו אויב די סטארי וואלט זיך אויסגעלאזט די זעלבע. רייט, סאו סאו דאס דאס איז אויכעט געווען די זאך אז אז כ'האב געפילט אז יעצט איז די צייט, ווען ווען דען אויב נישט יעצט גייט זיין מיין צייט עס צו טון, וואנס וואנס איך האב קינדער און און דאס האב איך שוין. אבער איך איך אדמייער עס ווייל איך מיין אז רוב מענטשן וואס זענען ביי די ביי די עידזש וואס דו האסט דעמאלטס שוין געהאט די וויזשן האבן נישט די וויזשן.

געמוזט אויפגעבן. נאכאמאל, יעדע יעדע דאס יעדע טשעלענדזש יעדע דאס איז פאר זיך, און קענסט נישט וויסן וויזילאנג דו ווייסט נישט עכט, און אפילו טאמער יענער האט געפילט אזוי, יעדער איינער פילט פעין א צווייטע וועג, סאו איינער וואס איינער וואס פילט פרעשור באט ער פילט ער קען עס דורכטראגן איז איין זאך, און נאכדעם איינער וואס פילט פרעשור די זעלבע פרעשור באט יענער קען עס נישט דורכטראגן, דען קענסטו זאגן יענער וואלט ווען נישט געדארפט פארמאכן, יענער האט נישט קיין שטארקע ראיות. איך רעד נישט פון פארמאכן, איך רעד יעצט פון וואס זאל ער טוהן ווייטער? זאל ער גיין טרייען נאך עפעס? אדער זאל ער זיצן און זיך אריין סעטלען, ס'איז נישט פאר מיר, פארשטייסט? כ'מיין איך קען דיר נישט זאגן זאלסט זאגן א זאך פאר ספעסיפיק אים אדער יענעם, איך רעד אין דזשענערל. עקזעקטלי, באט יעדער איינער, מין סעי יעדער איינער האט זיך זיין האט זיך זיין דעיס וואס ס'דא ס'דא למשל ס'איז דא מענטשן וואס לאמיר זאגן אויף אינפלוענסערס און די זאגן גיי קיינמאל נישט ארבעטן פאר יענעם גיי טוה נישט דאס גיי טוה נישט יענץ וויטש איך פיל ס'איז אביסל ראנג מין צי ס'איז ס'איז גערעכט אז אפשר איז בעסער צו האבן א אייגענע קאמפאני ביקאוז יו נאו ארבעט שווער האט דער דיין דאס און יו נאו באט פון די אדער הענד איז איטס נאט איזי טו טו העוו איט און לייק אויב דו פילסט אז די גריינד איז נישט פאר דיך דען יו נאו דאונט דא איט ווייסט וואס איך מיין? רייט רייט זאג מיר אין דזשענערל איז דא איין ספעסיפיק מענטש וואס דו וואלסט ווען געקענט נעמען וואס ער האט געהאט א השפעה אויף דיר? קענסט אפילו נוצן די אפערטוניטי אים צו זאגן טענק יו אין פאבליק.
סאו כ'וועל דיר זאגן די אמת, איך פיל ווי יעדער איינער וואס איז געווען אין מיין דזשערני וואס האט מיר וואס האט גערעדט צו מיר נאר איז געווען א פארט פון מיין סוקסעס און איך נוץ יעדע גוטע ווארט יעדע קאמפלימענט יעדע קאסטומער וואס זאגט מיר א שכח, ברוך השם מיין אקאונטענט איז זייער זייער א גוטע אקאונטענט, ענד יו נאו יעדע יעדע מענטש וואס איז געווען ארום מיר וואס האט מיר אמאל געזאגט א גוטע ווארט, סתם יענקי ביסט פיינע נייעס גיי אן, ס'איז מענטשן כאפן נישט אז ס'איז ס'איז ממש ווען דו ביסט אין קאנסטראקשען און סתם אזוי ווען דו ביסט אין ביזנעס און ס'איז דא דארפסט אגאנצן צייט נאכלויפן און יו נאו ס'איז עכט א שווערע ווארק און דו באקומסט א קאמפלימענטס אזוי ווי אביסל קאלטע וואסער אין א אין א מדבר ווייסט איך מיין סאו יעדער איינער וואס האט מיר געזאגט אמאל א קאמפלימענט בין איך מוראדיג טענקפול און איך עפרישיעט עס עכט שטארק און אוודאי מיין ווייב וואס יו נאו איז אייביג געשטאנען פאר מיר דא און די טעג וואס ס'האמיר יא געהאט געלט די טעג וואס האמיר נישט געהאט געלט יו נאו מ'האט עס דורך געסטראגעלט און ברוך השם אונז זעמיר דא ווי אונז האלטן. Wow. סאו איך הער פון דיר צוויי זאכן. כ'הער פון דיר קודם ווען די מענטש גייט דורך די סטראגל, א אינגערמאן דו פאנגסט אן היינט א ביזנעס, דו גייסט דורך די שוועריקייטן, זע דיך צוצושארן צו מענטשן וואס בעליווען אין דיר, זע דיך צוצושארן צו מענטשן וואס גייען דיר געבן די חיזוק, גייען דיר געבן די גוט ווארט, גייען דיר געבן די קארעדזש, יא קיעפ גאוינג דו קענסט, באט איך הער פון דיר נאך א זאך אויך, אז ווען דו ביסט שוין אין די אנדערע זייט, ווייל דו ביסט יעצט אסאך סטעפס אהעד פון איינער וואס פאנגט יעצט אן. ר'.
און איך בין זיכער אז יעדער איינער איז אסאך סטעפס אהעד פון א צווייטן אין א געוויסע עריע אין זיין לעבן. הונדרעט פערסענט. און ער עפרישיעט ער כאפט נישט גענוג ווי שטארק יענער דארף הערן די גוט ווארט פון דיר. הונדרעט פערסענט.
סאו, דו געב די גוט ווארט פאר איינער וואס עס שטייט ביהיינד דיר און דו און דו זע צו נעמען די גוט ווארט פון איינעם וואס עס שטייט העכער דיר. לאמיר זאגן דו שטייסט אינמיטן די לייטער. קוק ארויף אויף די מענטש אויבן און בעט אים די גוט ווארט. האב נישט מורא. נעם עס. קוק צו די מענטש אונטן און געב אים די גוט ווארט. הונדרעט פראצענט, און אפילו א מענטש וואס איז שטייט אונטן וואס געט דיך א גוטע ווארט, ס'איז אויך ער פושט דיך, ער שטייט טאקע אונטן באט ער פושט דיך ארויף העכער אין די לייטער, ער פילט לייק יעדע יעדע מענטש וואס זאגט דיך א גוטע ווארט, יו נאו, טעיק איט, און צו יענער צו יענער האט עס געמיינט ערנסט, צו יענער האט סתם געזוכט א קאנווערסעישאן סטארטער, צו איך יענער האב א דאס. כלל, ווען איינער זאגט א גוט ווארט נעם איך עס אן פון עניבאדי אפילו ס'איז נישט ערנסט. עקזעקטלי, א ביזקאוז נישט גוט ווארט נעם איך נאר אויב דארף איך טראכטן צו ס'איז דא עפעס אין דעם, צו ס'איז סתם אומפארגינערישקייט, צו ס'איז וואטעווער. עקזעקטלי, ביקאוז מענטשן טוען פונקט פארקערט, מענטשן נעמען אן יעדע העיט צו ס'איז יא צו ס'איז מ'טראכט אפילו נישט, אויב יענער זאגט דיך א העיט ווארט, קודם נעמסטו עס אן, ענד דזשאסט דא די אפעסיט, ביקאוז ווען יענער זאגט דיך א גוט ווארט טראכסטו א מיליאן מאל צו ס'קען זיין ס'איז אמת, ביז פיינעלי ביסטו אקעי אה ער זאגט מיר שוין עס יא ס'קען זיין, רייט. נא ער זאגט דיך וואס פיין און און נייס, וויפיל מענטשן כאפן נישט ווען זיי זענען שוין סוקסעספול מענטשן זעען אנדערע וואס זענען סוקסעספול ווי שטארק איר דארפט די גוט ווארט. און איינס פון די גרעסטע סקילס וואס א מענטש וואס א מענטש וואס האט א א געוויסע עריע אוו סוקסעס אין זיין לעבן קען זיך נעמען א סקיל איז צו קענען זיך אליין געבן די גוטע ווערטער.

וואס דו פילסט אז ס'קען העלפן פאר א צווייטן? וואס כ'האב געוואלט שערן מיט מענטשן איז אזוי, קודם, ס'איז צוויי זאכן טעקניקלי, ס'איז קודם איינס, סתם אזוי ווען א מענטש ארבעט און ווייל ס'איז היינט איז געווארן זייער פאפולער אינסטענט, אינסטענט גרעטיפיקעישן, יא, לייק מין סעי דאסט גלייך קומסט ארויס, גלייך הייב אן, טו דאס, טו יענץ, די איידיע איז, ס'איז יעדע יעדן טאג האט זיך זיינע טשעלענדזשעס און זיינע שוועריקייטן, און יעדן טאג ברענגט דיך סוקסעס, יעדן טאג איז סוקסעס, מין צ ע אפילו טוסט נישט גארנישט, ווייסט איך מיין לייק די ארבעטסט לאמיר זאגן ארבעטסט אין א קאמפאני לעטס סעי יא, און און היינט האסטו געטון דאס, מארגן האסטו געטון יענץ, ס'איז יעדן יעדן טאג וואס דו ארבעטסט איז עס נאך נאך נענטער צו דיין גאול נאך נענטער צו ווי דו גייסט עז אנקומען. לאנג אז דו ארבעטסט אין א זאך. עז לאנג אז דו ארבעטסט און דו טוסט עפעס. טאוערדס א גאול. טאוערדס א גאול, דעטס רייט, דאס איז נאמבער וואן, ענד ענד ענד. און אפילו דו כאפסט נישט די קליינע סטעפס, דו כאפסט נישט וויאזוי ס'ברענגט דיך צו די גרויסע הצלחה. עקזעקטלי. עווריטינג עדס אפ, אקעי. דאס איז נאמבער וואן, און נאמבער טו איז נאך מער ווי דעם, איז אז דיין עקשאל סטעפס איז דיין סוקסעס, מינס סאו איך איך קוק מיך יעצט אן, איך קוק מיך נישט אן סוקסעספול ביקאוז איך וויל יעצט האבן דאס וואס כ'האב געוואלט האבן פינף יאר צוריק האב איך שוין, באט איך קוק יעצט א גאנצן צייט ווען גיי איך אנקומען, איך קלאפ מיך קיינמאל נישט אויף די בעק, סאו מינס טו סעי ווען ווען א מענטש ווען דו הייבסט אן ווען דו טוסט עניטינג אין דיין טאג יא דו האסט נאכנישט די אינסטענט דאס באט לייק קודם ביסטו א סטעפ ווייטער ווי פינף וואכן צוריק ווי צען וואכן צוריק. דען דאס דאס איז דיין סוקסעס. הייב אן. קוק נישט נאר ווי דו ווילסט גיין, קוק ווי דו פון ווי דו קומסט אויך. עקזעקטלי. איך האב עס געהאט געזאגט פארדעם באט כ'האב עס נאכדעם געזען אז איינער זאגט עס טאקע אז אויב דו קענסט נישט ענדשויען דיין קאפי צופרי דעמאלטס קענסטו נישט ענדשויען דיין יאכט. גייסט נישט קענען ענדשויען וואנס דו האסט אסאך געלט. ס'קומט נישט אן צו א טאג וואס דו הייבסט אן אה יעצט קומסטו אן צו אזויפיל אזויפיל געלט, דעמאלטס ביסטו העפי. דו דארפסט קענען ענדשויען ווען דו האסט נישט גארנישט, און דו האסט דיין קאפי, דאנקסט די אייבערשטער טענק יו השם, יו נאו, דארפסט דארפסט קענען ענדשויען יעדן טאג וואס דו האסט, ס'איז א בלעסינג. אויב דו קענסט נישט ענדשויען דיינע בלעסינגס, די רבונו של עולם געט דיך די מתנות, דו קענסט עס נישט ענדשויען, נישט קיין חילוק וויפיל געלט דו גייסט האבן, עסטו נאר האבן נאך זאכן וואס דו וועסט נישט ענדשויען. עקזעקטלי, עקזעקטלי. קלוגע עדווייס, שקויעך איי עפרישיעט. דענק איך א. סאו, איך האב ליב צו ענדיגן, איך האב ליב צו ענדיגן מיט יעדן איינעם אז א מענטש וואס כאפט זיך אן אינעם אייבערשטן איז אנסטאפעבל. און איך מיין, איך זע עס זייער שטארק פון דיר, אז די זאך וואס האט דיך אגאנץ צייט געפושט איז געווען, דו האסט געוואוסט אז די רבונו של עולם וויל דו זאלסט סוקסידן, דו האסט א ביג וויזשן, ביסט נישט געווען אריינגעטונקען אין דיין יעצטיגע אקעי יעצט ארבעט איך, יעצט גיי איך דורך די שוועריקייטן, באט איך ווייס I'm working towards a bigger goal. רייט, רייט, עקזעקטלי. אקעי, איך האב זייער ענדזשויט צו שמועסן מיט דיר, יענקי, און טענק יו, אפרישיעט איט. טענק יו חיים, איי אפרישיעט די אפערטוניטי.